Ydy lamp wonky fi yn gyrru OCD chi nyts? Dyna dwi'n siarad am! Dim OCD ydy hwnna! Wythnos Ymwybyddiaeth OCD. Whoop whoop! Mae OCD yn gallu edrych fel lot o bethau, ond dwi'n meddwl na be bysa pobl sydd yn dioddef gyda OCD yn licio i chi wybod ydy doedd jyst ddim am golchi dwylo lot, trefn uh, na bod yn rili really daclus achos ydy mae'r trefn a defodau yn rhan hewd o OCD ond be ydy o'r rili really ydy ffordd i bobl gyda gorbryder i reoli'r gorbryder yna. Maen nhw wedi inventio rhyw fath o system sydd yn mynd i stopio pethau gwael digwydd, a 'dyn nhw ddim yn wir. Mae ymchwil yn deud bod pobl gyda OCD bod i ymenydd nhw wedi weirio yn wahanol. Felly mae nhw'n credu bod rhaid iddyn nhw wneud y pethau yma er mwyn stopio'r ofne mwya tywyll, mwya gross, mwya disgusting Allech chi ddychmygu? So, nes i ddechrau wneud pethau pan o'n i'n hogan fach, ond wrth gwrs nes i ddim deud wrth neb bod fi'n wneud y pethau yma, achos taswn i wedi wneud hynna, bysa pobl wedi meddwl bod fi'n fucking nuts! Be nes i ddechrau wneud oedd pob tro o'n i'n mynd i'r toilet, o'n i'n gorfod cloi y drws sawl gwaith, um, nifer arbennig o weithiau, unai chwech neu gwyth Yym o weithia er mwyn stopio rhywun o'n i'n rili caru, wel y teulu i gyd rili, marw. Dead. Gone. Os o'n i ddim yn mynd i neud hynna, all gone. All dead! Pawb wedi marw! Yeah folks, o'n i'n meddwl bod gen i y pŵer i lladd teulu fi gyd jyst drwy peidio cloi'r drws digon o weithia. A rŵan dwi'n 48 mlwydd oed ac yn dal i neud petha fel yna er mwyn cadw pobl yn saff. Yr un sy gen i ar hyn o bryd a ma' wedi bod yn this is a sticker, ma'r un yma yn mynd i aros efo fi am byth dwi'n meddwl. So pan dwi'n mynd i'r archfarchnad ag yn cyrradd yr ail llefrith Os dwi'n gweld peint o lefrith ar ben ei hun, mae rhaid i fi symud y peint o lefrith yna draw at y llefriths eraill mewn grŵp, neu mae rhywun yn mynd i farw. Neu mae'r llefrith yna yn mynd i fyw bywyd bach unig ar ben ei hun, yn teimlo'n sad am byth, just fel mae pobl yn y byd yn mynd i deimlo os nad ydw i yn symud y llefrith yna. It's all down to me. So, long story short, does dim logic i OCD. Ffordd i reoli gorbryder ydi o. Ffordd really, really annoying a debilitating i reoli gorbryder. Nice one, gorbryder! Ond, newyddion da. Os da chi'n meddwl bod chi'n dioddau gyda OCD, a rioed wedi siarad efo neb amdano fo, Plis jyst cerwch i siarad efo rhywun, teulu, ffrindiau, doctor, mae therapi i gael, mae rhywbeth o'r enw exposure therapy i gael, mae meddyginiaeth i gael, um, ond plis, jyst siaradwch amdano fo. Y gyfrinach yw, unwaith ych chi'n deud allan yn uchel i rywun, y meddyliau yma, y thing yma sy'n rheoli chi, y peth ych chi'n gorfod wneud er mwyn stopio rhywbeth hideous ddigwydd, Mae o'n dechrau lleihau y pŵer a'r grossness a'r unigrwydd. Please just dechreuwch siarad amdano fo. Dwi'n meddwl un peth gallwn ni gyd wneud ydy peidio deud, o, oh, dwi mor OCD, o, oh, mae o mor OCD, mae hi mor OCD. Os falle, maen nhw jyst yn licio pethau chydig bach yn daclus, achos